Үтүө күнүнэн, Саха сирэ! Биир дойдулаахтарбыт, бүгүн бу чэппиэрдээҕи эмиэ очерктаах рубрикабытын, туох ыалдьыттаах түһүлгэтин рубрикабытын саҕалыырбытын көҥүллээҥ диэххэ. Сөп, мин аатым Татьяна Никифорова. Туоха бу а, академияҕа кэлбитим номнуо Биэс сыл буолла, алта сылбар үктэнним диэххэ уонна туоха бу маннык бу биэриини миэхэ менеджерым Туйаара Жиркова туоха эрэ эрэнэн диэххэ туттарбытыгар улахан махталбын этэн тураммын бу бүгүҥҥү биэриим эмиэ саҕалыырбын көҥүллээҥ. Вот бүгүн биһиги Ыҥыран олоробут эмиэ биир олус интэриэһинэй киһини, Агафья Федосеева диэн Таатта улууһуттан. Мин бэйэм буоллаҕына Үөһээ Бүлүүгэ олоробун, кини буолла Тааттаттан тахсыахтаах. Ол курдук биһиги бу биэриибит туоха географията киэҥ, онлайн үлэ, ол иһин буоллаҕына туох биһиги туохтан да иннибэккэбит куйаар устун айанныырдиэххэ сөп. Уонна оттон бу Агафьяны аан бастаан кинини хайдах Дуо көрсүбүппүнүй уонна хайдах кинини туоха аа кытары хайдах алтыспын алтыспыппыный диэнтэн сахалыахха. Туоха мин аан бастаан аан бастаан тиийэн кыттар презентациябар ол онно кини кэлэн олорорго Тааттаттан. Ол онно билети көрбүтүм мин кинини. Уонна буоллаҕына туоха ол кэнниттэн аһаҕас маны марафоннар буолбуттар эрэ онно аһаҕас эфирдэр эфиргэ таххарыгар иҥин наһаа үчүгэйдик куду сахалыы саҥарар этэ ээ мин бэйэм туох хахатынан ушла буоларым быһыытынан наһаа да үчүгэйдик сахалыы сааһылаан санаатын этэр маны туоха баай баай үчүгэй баҕайы тыллаах туох сахалыы Минээх киһи холобура долгуйдаҕына эҥин сыыһа-халты хаҥарар элбэх буолар буолаа дии. Кини буоланна бу бастакы ырыытыттан наһаа үчүгдүк маннык туоха бэйэтин санаатын бэйэтэ бэйэтин ылбыт үлэтэ эр тугун бу академияҕа кэлэн ылбыт түмүгүн кэпсиирин онон сөҕө көрбүтүм онтон ол кэнниттэн аны киһим буоллаҕына нууччалыы наһаа үчүгэйдик эмиэ куду хаҥарар эбит Эт ону бу Тааттаттан сылдьар Таатта саха улууһа буоллаҕа дии. То мин бэйэм эмэ саха улууһугар олоробун. Биһиэхэ отун туох нуучча омуга диэбиккэ дылы суоҕун кэриэтэ. Баар да буоллахтарына ужаһа тиийэн бэйэбитинээҕи дьүдэһэ кылыһаҥараллар диэххэ. Онтон бу Таатта эмиэ саха улууһа уонна кини буолан наһаа үчүгэйдик сахалыы, нууччалыы хаҥарар эбит диэмин олону биһирии көрбүтүм итигирдик онтон буолла кэлин билсэн марфоҥҥа иһин кыттаан билигин буоллаҕына оттон туоха биир эмиэ чугастык билэр киһим курдук мин кини кыаналыыбын уонна буолла бу ааспыт сырыыга самараҕа кини баран хөп сахалартан диэххэ хөп маргарита вельс биһиги президеммит андрей артурович ийэтэ туоха ол ол трениҥҥэ туох волонтердары үлэлэппитэ. Ол ону кини буоллаҕына волонтер быһыытынан олонно дьэ Маргарита Вел салалтатынан сылдьыбыта. Ини гынан буоллаҕына туох саамай улахан миссияҕа диэххэ ол туһунан билигин кини эмиэ кэпсиэҕэ, Самараҕа баран хайдах сылдьыбытын, тугу саҥаны көрбүтүн, туох интэриэһинэй холобура уонна туох киниэхэ санаа киирбитин интэриэһинэй уонна санаа киирбитин сөп ол ону Чуйбаатык барытын билигин эһиэхэ аа кэпсиэҕэ уонна биир кинини кинини мин туох чугастык бэйэбэр маннык туох тэҥнээн көрбүтүм аа туох мин кыһалҕам курдук кыһалҕалаах эбит уонна буолан ол кыһалҕата киниэнэ буоллаҕына бу биһиги продукциялар көмөтүнэн суох буолбут диэн иһэр ровно мин эмиэ ол кини курдук ол кыһалҕам бу биһиги клеточнай аһылыкпытын аһаан эмиэ билигин ол ол кыһалҕам миигин билигин Пыппат, мэһэйдээбэт миэхэ диэххэ сөп. Ол гайморит. Мгм. Мин наһаа өр эрэйдэммитим гайморитынан. Сөп? Туоха кыратык тымныы аһа иһиэтим даҕаны, хайдах эрэ тым тым тым тым туоха тым сирэйбин тым тоҥордум даҕаны, бэргээн кэлэр этэ. Мгм. Сөп? Ол оннук кыһалҕам буоллаҕына, туоха и и ту бу бастаан-бастаан Иркутскай област Иркутскай куоракка диэххэ областа диэх диэххэ сөп буолла Иркутскай куоракка тиийэн туоха Андрей Артурович тренер сылдьан баран бу клеточнай питаниялары саҥа аан бастаан бу саха сиригэ аҕалан билиһиннэрэрбитигэр ол онно кедровитин уонна инулин диэн ылан кэлбитим сөп уонна ол ону иһэммин иһэн бараммын ыраастаныы бөҕөтө баран билигин холобура ол кыһалҕам суох Ол оннук эмиэ туох улахан кыһалҕата бу эк туох кыһалҕата бу ким Агафья киэнэ эмиэ ааспытын туһунан кэпсээбитигэр ол оннун кинини мин хайдах эрэ били биир биир кыһалҕалаах эбиппит кыһалҕалаах буола сылдьыбыт эбиппит диэмин ол онно кинини эмиэ туох аа биир билиэти көрбүт түгэним ол сөп дьэ билигин инник диэн туран Агафьяҕа тылы биэриэххэ мхм Агафья холбон эрэ

Көстөр кэллэ да аһа үтүө күнүнэн ити кэһэнэ буоллун саха иһирэ мин аһаа Агафья Федосеева диэммин тааттаттан аһаа бу Татьяна Кирилловнаны соһутта звоннан иллэрэ күн этэ ду иллэрэ күн звоннан миэхэ ыалдьыт буол диэн аһаа оттон сөбүлэстэҕиҥ дии Самараҕа барбыт киһи то иһин сонуннааҕым буолуо Татьяна Кирилловна биһиги эт саастыыбыт доруобуна Сыаха оннуктаахпыт оннуктаахпыт биир одноклассницам кини однокурсницата инигинэн һин туох биир эбит сэппэһэрбит туохпут элбэх эбит аха мин буллана бу клеточный питанияга кэлбитим почти түөрт сыла буолан эрэр туйаараны көрөммүн инстаграмҥа туйаараны көрөн булан ыламмын бой после хаартыскатынан кэлбитим наһаа чуон хаартыскам мин ол хаартысканы көрө көрдөм ай олох уруубун көрбүк курдук көрөбүн олох сөбүлүү көрөр хаартыскам ону кэлэммин ол хаартыска угуйан мин манна кэлбитим Уонна сразу же Атласпытын мин Туйаараттан ол тоҕо диэтэххинэ мин дьиэҕэ олорбутум элбэх аһылык быһа э, туох оҕолоох буоламмын э, инвалидтээх оҕолоохпун иннигинэн э, киһи оннук э, оҕолоох оттон оннук туохтаах дьиэҕэ олорор киһи наһаа кыырыыр эбит олоҕо кыарар, уйулҕата кыарар, туга барыта кыарар эбит. Мин онтон хайаан бараммын ити сыыйа-баайыттан араас да кыһалҕалар элбэхтэр буоллаа диye оннук э, инникитин сарбаппын хайааммын хана санааттан киһи быһылаах те наһаа элбэх ыарыы курдук буолбута наһаа сылайар буолбутум наһаа э, сэниэм суох буолан хаалбыта тугум барыта ыгаддьар курдук буолбута ол сылдьаммын дьэ ол туйаараны булан ылбытым Булан бараммын, сиэн саҕалаан бараммын миэхэ бастакынан эниэргийэ киирбитэ. Сэниэ киирбитэ. Мгм. Мин былаана э, с- тугунан дьарыктанабын аны? Э, Бэйэм м, баҕабынан, сатыырбынан, оҕуруотунан дьарыктанабын. Ол ол- туохпун баллаана холобур э, буорбун иһин э, киллэрэрбин саас уже биһиги э, омуннаахтар э, туохтан э, саҥа дьыл кэнниттэн саҕалаабынан барабыт сорох сибэккини. Онтон дьэ саас ол кулун тутарга бастакыбын тутан бараммын э, хайыыр бэйэм дьэ миэхэ итине киллэрэн биэр диэн кэргэммит аҕабытыгар буккуйан биэр диир бэйэм ол саас бэйэм барытын буккуйа тэккиэх айдьыр буол этим онтон саҕаламмыта ол энергия киирбитин билбитим онтон дьэ э, э, Гуляны кытта билиһиннэрбитэ Гуля миэхэ дьэ ол академияҕа то кабинетпын диэн сакаастарбын диэн кини наһаа өр оҥортообута тоҕо диэтэргэ мин бу инстаграму дьэ көрөбүн диэн үчүгэй баай туохтарга ымсыыр-ымсыыра көрөбүн эрэ хатаан тугу да ыыппаппын да хайаабаппын даҕаны дьэ хартыска ыытарга биэрэппит оҕо уонна була ватсапка дьону кытта хоруйсабын эрэ уонна тугу да сатаабаппын Ол гуля оҥорон биэрбитиэс ээх-ээхти диибин хумуйанан тохтоон бараммын наар киниэхэ бэйэтигэр оҥотторор этим. Хата гуля барахсан чөй баары барытын миэхэ даҕан мин эттэхпинэ оҥорон биэрэн иһэр этэ. Онтон дьэ ити марафоннар диэн саҕаламмыттара дии. Ити марафоннарга киирэммин дьэсилиэ айа үөрэнэн ити видео таһаарар буолбутум, статус таһаарар буолбутум. Э, итин дьоҥҥо э, туох э, результат ыллаҕым дии наһаа мечизависимый этимин тэбэн постоянно ыалдьар бу илиим олох очуох буолар этэ просто иһэн хаалар этэ иппитиир хасыада тур олох турарба барытын имитэн имитэн ман биитэ турар этим сиспин име сыыйа баайа дьэ маннык сытан эрэммин хамсанан кыралаан атахпытта саалаан хамсатан оннук гынан турар иһин буолбут онтон сыйа баай дьэ ол ыарыыларым арба даҕаны диэхпэр дылы сыыйа баайы сүтэн киирэн барбыттара ону хайаан чувствуйдаан бараммын мин дьоҥҥо сыыйа баай эмиэ кэпсээн киирэн барбытым кылааһынньыссаларбыттан саҕалаан онтон саҕалаан дьэ мин кыралаан туохтаан дьоҥҥо кэпсээммин кинилэр миигин кытта сакаастаһар буолан барбыттара Оннук, онтон дьоммор сиэтэбин, э, онтон дьэ бу станция буолбутугар бу клеточное питание Россияҕа кэлбитигэр дьэ Иркутскайга барбыккытыгар дьэ мин Ларисалаахха дьэ протектор диэн аһакастаабыт. Оҕобор диэн мин ссылка ыыппыт эрдэттэн ссылка кэлбиттэри көрөн көрөн көрөн бара дьэ протектора аһакастаабытым үс бааҥканы. Ол кэлбитигэр аны былаан оҕобор сиэтиэм дьэ бүөрүгэр бу барсар быһыылаах диэн хакаастаан бараммын бэйэм ыалдьан хаалбытым. Дьэ онно ол т- тымны э, быстах-остох онно онно манна үлэлиир этим. Ол э, тымныы майа маҕаһыыҥҥа үлэлии олороммун тымныйан хаалбытым. А дьэ онно мин ити гаймаритым өрө көбүн таҕыста. Онно туохтарын тутуохпун нෑ уже продукцияларын Андрей Артурович тренерге кэпсиир этибит тади. Оны ыадьыл кэмгетиер иккиниини иккири капсуланы үстэһиҥ диэбитиэр мин истибиттим истибэтим диэбитим да сразу ылан оннук саҕалаатынан барбыт. Дьэ онно чөй байтык дьэ хаһан даҕаны Бэйэтэ тахсыбат, бэйэтэ ириҥэ бөҕө таҕыста. Наар проколлатар этим. Наһаа элбэх да проколлатпытым мин. Наһаа элбэх да проколлатар этим. Онно дьэ чувствуйдаатым буо биһиги да продукцияларбыт Российская продукция үлэлиир эбит диэммин. Онтон сыыйа-баайа дьэ дьоҥҥо кэпсээн бардым. Киирбит киһиэхэ барытыгар кэпсии сатыыбын. Э, оннук сылдьаммын биир э, кыыс киирбитигэр сүһүөҕүн ыалдьар дуо диэн бараммын дьэ бэйэм тылланаммын түлүпүөммүн биэрдим. Түлүпүөммүн биэрэн бараммын эн миигин бу туохпун э, статустарбын көр диэн. Онно статус кини мен нөмерин хайаата уонна статуспун көрүммэм кэнники хотор буолан баран хакастыыр буолла. Хэп онтон буллаҕына кэргэним топука geçибитигэр сиэттим, онно сылдьан эрэ арба даҕаны эмиэ тобугум ыалдьыбат буолбут эбит диэтэ. Убайым улаханнык инсуллаабыта, үстэ эпэрээссийэлэннэ, эпэрээссийэлэммитэ, үсүһүгэр олох олус ыараханнык ааспыт эпэрээссийэтэ. Кыайан үчүгэйдик саҥарбат, хайаабат киһи кэлбитэ. Билигин буоллаҕына бу продукцияларбын сиэҕиттэн тупсар, олох ааспыт кыһын ыалдьыбата даҕаны. Итин мөлтөх киһи холобур имиджэтэ мөлтөх киһи ону маны ыарыы бөҕөнү хабыы тыбыллаа дии. Ону кини тымныйбата даҕаны, хайаҕата даҕаны чүй баатык кыстаата, урук наар төбөтө ыалдьар бэйэтэ билигин төбөнө дьата диэтэҕинэ һуох диир, уол аттарынаан уһанар, аҕабыт уһанар буолан олох көмө буолла диир. Күһүн саас отопление киирэ илигинэ оһоҕун бэйэтэ оттор буолбута, миин өрөр, билигин күһүн саас буоллаҕына оһоҕун оттон көмөлөһөр, син-биир оҕуруот олордор, тугу барытын сатыыр, тугу барытын гынар. Аргаай да сылдьан эрэ гына сылдьар. Былырыын холобур санаторийга барбытыгар оҕолор олохсуохтаабыттар этэ. Наһаа элбэх үлэлээх эбит, аҕабыт биһигинник ыалдьар дьинэ наар сытар дии санаабыт. Оттон иллэҥ кэмигэр баран сытар буоллаа дии. Иннэ дии санаабыппыт киһибит үлэтэ наһаа элбэх эбит дииллэр. астаабыттар аҕай этэ. Онно тэҥҥэ сылдьарыттан наһаа үөрэбин элээр. Оҕом эмиэ да манна сии кини булана бүөрүгэр улахан дьаарын астаах. Оны итэҥҥэ билигин. Аннук, онто ити кыргыттар Иркутскайга барбыттара, Синчаап ый бүтүүтэ Самараҕа барбыттара дии. Самараҕа барбыттара онтон сонун бөҕө ыыталлар, заводка сылдьаллар. Ону мин наһаа сырдатан онуттан барар кыһуох этэ. Ону былана былырын ипсирэн бармын олох эһиил мин барсыам диэн хоруйбутум. Бэйбэ группабытыгар. Ол толорумун быйыл барсаһар. наһаа итинник миэхэ бу кинини бэйэм аттым бэйэм да билигин даҕаны онлайнын диэн хакастыратабаппын Света Анисимова наһаа чэ миэхэ барытын билиэппин ылан биэрэн дьиэ булан биэрэн кинилиин наһаа чөйтик уна кини кийитин ката чөй байтак олордубут сэттэ туох аста хоннубут те тем байтак эрдэ тииппиппит биһиги сүр бас аан бастаканан биһиги тииппиппит Ийэт даҕаны онно эмиэ анонс бэйэбит уһуллубут, видео уһуллубут. Брэме ровно Юрий Гагарин паарката илдьирэйбит. Тыып биһи кинилэр астарын аһы уппатта диэн бараммыт иннэ сразу видео устан бараммыт ыыппыт шибайтик. туох пригласительнайдарбытын биэрэ кустуун город устун хаамаһачын тарахаппыппыт дьоннорго аха онна оттон дьэ тренингмыт буолла тренер буолла. Мин былаана бастакыттан былаана сразу э, футболкабын мана Success Together диэн кэппитинэн бардым. Ону тиийэн ровно хаҥа тиийээппин кытта ровно э, Маргарита Вельц турар эбит. Мне нужны с футболками диэтэ.

дьоҥҥо барытыгар кэтэттибит. Онтон ол дьиҥэтэ туран ньуутаньа буолла дьоннон наһаа элбэх киһи буолла дии саҥараллар өнөтөр үчүгэй баатык этэр боростой баатык мин эһиэхэ олох кыырыахтаахпын кими да мөҕүөхтаахпын миэхэ замечание иннэ диэбиттэрэ диир уонна чэй баатык оннук туохпутун барытын быһааран биэрдэ хайдах гыныахтаахпытын тугу гыныахтаахпытын онтон залга киирии буолла. Туохтарынан, дебрелляннар, туохтар серебролар эген. Онно киирэн баран, ата бары дьон бары киирбитин кэннэ биһиме турдубут. Онно быллана чөй баатык иккилии баран, иккилии буолан туруҥ уонна маннык туохтарынан үллэртээтилэр. Эриаттарынан. Оннук уже бэйэбит иккилии буолан ханна кырээккэ ханна хаһыс туохха хайыйбытын хайаан биир да киһини матарбакка буос да тыһыынчанан киһиэхэ барыларыгар э, тугу түҥэттибит подарок онно кини хас да маннык э, туох баайта киирдэр хобулуктаах Хэттон уже хэттонугар барбыт киһи чөл баатык дьаһайан холку баатык чөл баатык быһаарталаан биэрэр биһи барытын дьоҥҥо барытыгар төҥөттүбүт туохтуур кэмигэр чөл баатык баран тиийэн сынньалаҥ кэмигэр чөл баатык тиийэн тугун скамейкатын анныгар баран арыый туох хобулугун устан баран чөл баатык атын туохха хайыыр эбит туох свободнай бачыыҥкатын кэтэрэбит уонна ол туох эмит сыанаҕа тахсыы хайыы буолла да сразу ылан түплэтин анньынан биэн баран чөйбатык зал диэк ээ туох сыана диэки элээри турар ол сэнэн тэрээһинигэр барытыгар олох холку баайытык иһирдьэн эрэ бэйэтэ дьаһайа сылдьар эбит ити туох буоллун ити подароктары тарҕатыы буоллун ити ким эрэ дьаһайыы буоллун ити блёскабыт даҕаны үөһээттэн били туохтар тахсаллар батта награждение буолар ити блёсканан үөһээттэн түһэр дьичүөр баайдык ону иһин барытын барытын барытын барытын кини дьаһайар эбит эп уонна мына бырааһынньыгы даҕаны наһаа үчүгүтүк оҥорор дьоннор эбиттэр дьэ бары рангалаах дьоннор бары отметкаланнылар дии Сереброттан саҕалаан золото, платина туохпар бары тиийбит киһи барыта бу мин э, туохтанным диэн бу миигин бэлиэтээтилэр диэн киһи, киһи барыта астынна дии тиийбит киһи барыта астынна. Онно барытыгар кини онно барытыгар кини барыта дьаһайа олорор барытын. Наһаа үчүгэйдик уонна быланы олох Андрей Артурович олох туга эбит, олох тыла, олох туга эбит. саамай эрэнэр, саамай опората. Тирэҕэ дии. Опората эбит. Тирэҕэ, олохо маамата тирэҕэ буолар эбит. Наһаа үчүгэйдик диэн эрбэхтэн дьайдьар. Үчүгэй баатык кэлэн миигин наһаа мыына көрдө быылаах такая маленькая такая сцена кэннien tutte ответ врач быатты барылары мана туран эрэ эмиэ просто барытын кэпсии олорор да үс күнү быһа заала тутар диэн дьон тугун вниманиятын барытын тардар диэн ачахитаахай делать этэ ити биир соҕотох киһи ону барытын туохтуу турар уонна булан оннукша тугу ирдиир эбиппат табааларыттан оннукша действияны баллартан ирдиир бары оннукша оннук хайыахтааххыт диэн Э, оттон кыратык замечание диэн биэриллибитэ баттэ дии бастакы күҥҥэ. Николай Турушкаҕа билетим его иккис күҥҥэ. Аха, онно онно э, үөрэтэ бэйэтэ мастер-класс курдук буолбут этэ хорох-хорохтуктар. Наһаа үчүгэй туохтары ааһынньыгы да оҥороор э, олох киһи тахсыбыт киһи барыта астынан түһэр. Бу миигин бэлиэтээтилэр маннык үчүгэй туохха сылдьар эбиппит диэн Онон түһэҕин. Уонна булланыттан үтүөрэн кэлбит дьоннор бу олоххо кистээн кэлбит олохтору уһаабыт дьоннор тахсаллар дии. Олох махталлаах тахсаллар. Эмэ бакулуон биэрэллэр. Бу саастаах баай дьоннор тиийэннэр бу көтөхтөрүнэ кинилэр оҕолоруна сиэннэрин тэҥэ, оҕолорун тэҥэ киһиэхэ олох махталлаах баайытык бакулуон биэрэллэр. олох истиҥ-байтиҥ махтаналлар. Бэрэмэ куоһахтарын даҕаны баҕараллар. Орохтор куоһабыт ийэлии олох куоһахпын баҕарабын диэтэххэ, кууһар да түгэннэрэ бааллар дии. Наһаа үчүгэйдик бардылар эти үс күнү быһа толору зал. Наһаа үчүгэй буолла. Мин ыйытыы биэрэрим да. Аха. Холобура, тиэн бастакы семина это тренинг. Аан бастакыбын Мh, аан бастакы. Уонна тиийдиҥ даҕаны улахан миссияҕа сырыттыҥ да? Аһа. Мгм. Онто Волонтер. футболкалаах тиийэҥҥин онно тиксэн хааллым аһа. Футболкалаах тиийэҥҥин диэххэ. Сөп. Ону Мгм. бу ма- мин маныгы ыйытыыны биэрээринабын туох диэн. Э, До и после диэбит курдук, сөп? Эн Самара Мгм. барыаҥ иннинэ Хайдах этигиний? Уонна Самара, аа бу трениҥҥэ сылдьан бараҥын, дьэ эн туох эйиэхэ туох өй-санаа, туох сыал-сорук, ту эйиэхэ киирдэ диэххэ сөп. Додя, додятыттан мин э, Туох аргаадьыгыттан туох уларыйыы уларыйбат да баран эйиэхэ бу туохха а, Самараҕа баран кэлбитин кэннэ? уларыйыы, уларыйыы диэ. Уларыйыы диэҥҥэ оттон мин быйыл э, үлэли тахсыахтаах этэ. Мгм. Эмиэ былырын үлэли иһдьив сирбэр баал таххарар диэбиттэр тахсыам диэн бараммын онтукабыттан тохтуур эбиппин диэтим. Мгм. Һэ? Уонна уонна бу мантыкабынан дьарыктаныам этэ күүскэ үлэлээн э, хайыам этэ диэммин. Мгм. Онно ол ол биир уларыйыам ол баар. Мгм. Хайда эрэ элбэҕи элбэхтэ таһаарынан э, соцсети үлэлээн көрөн элбэҕи кэпсээн дьону көмөлөспүт киһи диэн. Наһаа Мгм. дьоннор махталлаах тиийэллэр эбит. Мгм. Наһаа ту- туохтаан тиийэллэр эбит. Олохторун уһатан, махталлаах паайытык тиийэллэр эбит дьоннор. Мгм. Үс күнү булат онно тулуйан олороннор умна. Ол ата бу биһиги туохпут олоҥ миссиябыт дьоҥҥо дьоҥҥо кэпсээн тарҕатан туһалатар оннук ол иһин оттон оннук үлэлиэм этэ диэммин баҕаран кэллим баҕаналаах диэ баҕаналаах кэллим онтон бу саҥа продукциялартан эн чуолаан туох результаты ыллыҥ бэйэҥ турукка мен былаана таки туох радиопротектор билигин быллаана ити тыт оҕуон аҕас диэн буолан турар дии саамай тугун бастакы сразу ылбыт тугум буолан олох миэхэ ол наһаамай тугу биэрбитэ үчүгэй биэрбитэ үчүгэй результаты биэрбитэ хаһан даҕаны таһарбат бэйэтэ дьэ үчүгэй батык ырастанан олох бэрээмэ тыынар буоллум диэбиккэ бэрээмэ Күөмэйим да ыалдьара аҕыйаата. Наар аҕалыы илдьэр буоллаам дии, наар күөмэйбинэн тыынаай диэн Мм. тугум буоллаҕа Онно инулин диэн баар этэ, билигин неонин Мгм. диэн. Бис Мгм. үөс үлэтэ тупуста. Мгм. Э, постоянно хабаҕым ыалдьар этим мин урут. Билигин Мгм. эмиэ этэҥҥэ. Олох тө-тө-тө этэҥҥэбин олох. Уонна төбөм ыарыыта, постоянно төбөм ыалдьар буолата, б эмиэ зависимай баҕайы этим. Мгм. Төбөм ыарыыта үчүгэй. ыалдьыбат буолла. Билигин былыт бөҕө ардах баҕа былана мин төттөртү онно көбөҥ ыалдьар дьидибин тохтообоппун. Сүһүөхтэрим, сүһүөхтэрим ыалдьаллара. Хронический бронхит эҕэтим. Бэриэмэ табахса сөтөллөр этим. Билигин оннугум һоо. Барыта бу продукциялар тохтарта. Сэниэлээхпин, төһө кылларынан олохчаҥа уонна билигин тархата кэпсэттин кэпсии сатыытынан Ити буолна биһи логотиппыт икки гынаттаах дии. Мгм. Олонно уонна холобура дии биир кынаккар холодьу доруобуйаҕын үчүгэйдик көрүммүккүн дии. Онтон иккис кынаккар туох этиилэний? иккис кынаппар дьэ иккис кынаппар Мгм. отто иһин кыралаан кэлэр буолан бэйэм бу миэхэ бу э, дьоҥҥо кэпсээн дьон миигиттэн анныбынан киирэн эмиэ туох эрэ үчүгэй результат ыланнар атылаһар буоланнар мин билигин э, син э, кыралаан хамнастанабын онтукабар булан продукциябын бэйэм ылабын босхо оҕолорбор ыланыытабын оҕолорум сииллэ сиэннэрим сииллэр кырата сиэним бычкаайга иккилээх сиэним кытта көрдүү көрдүү сиир былырыын улахан көтүүтүтэ оҕо үөрэннилэр Былырыын даҕаны тымныы бөҕө буолбутугар мин оҕолорум этэҥҥэ прогулла суох үөрэммиттэрэ. Онон новичоктарга тугу сүбэлиэҥ этэй? Билигин даҕаны көрдүммүт. Новичоктар били. Новичоктар итэҕэйэн диэн этэҕэ. Итэҕэйэн бириэмэни куоттармаан бүгүн эмиэ биир урукку коллегам звонну ылырытта. эн статустаргын кэрэбин кэтиибин мин билигин оттон баҕар истэрэ буолуо киирэн истээт диэбитим давлением икки сүүстэн тахха сүрэҕим олох туох саахарым дөрдүк ону пожалуйста куоттарыма кытаат диэммин этэ сатаатым эмиэ куоттарыма кытаат бириэмэ тугу эн ити ыарыгын харыстаан сытаҕыный диибин сытабын олох маннык давлениелаах кэммэр олох сытабын диир Тугу эмэ харыстаатын наһааччы продукциялар кытаатылаҥын сиэ оҕом эмиэ нуктиир оҕоҕор эмиэ бэйэҥ хайаабын холокону оҕоҕунан туохта оҕоҕун киллэр оҕон хакастыы үөрэннин уна эйиэхэ ылан биэрдин диэммин эмиэ эттим оннук этэрэ холобур

Манна бырайыак суох аха. Ол ата хаһан эрэ э, случайности не случайный диэбит курдук. Ол ата эйиэхэ бу туох ким эмит бу кэпсээбит бу маны ханна эмит көрөн ааһарбыт була бу эйиэхэ ол ата наадалаах эбит диэн көрөн мүччү тутуллуохха Минээх көстүбэт. Минээх көстүбэт эбит. Онно случай кэпсээбиттэр бит туттан ити били. Тоҕо

Мгм. Ону кэпсээбитэ дии. Онтон Мгм. кэнники кинини үлэһит быһыытынан ылбыт. Тиийэн баран киниэхэ телеграмма кэлбит, биһиэхэ тугунан үлэлээ диэн. Онтон Мгм. кэнники сайдан-сайдан кини кини Россия Samsung э, фирманы Мгм. тарҕатар буолан билигин о, э, бу проегы өйдөөн Мгм. инникилээҕин билэн, академия успех мясниникилээҕин билэн, бу э, Samsung э, туга салайааччыта биһиэхэ эмиэ кэлэн кыттыста. холобур. Түгэн диэбиккэ дылы, ону табаарыһын туһунан кэпсээтит. Туох бары бииргэ хаҕалаан истэхтэринэ кини ол Кини буолан обой обойду сылдьабын, тугу эрэ гына сылдьабын диэн кыайан Бопойум суох диэн. Билиэмэм суох. Билиэмэм суох диэн хаалан хаалбыт. Үс табаарыстыылар саҕалаан иһэннэр кини туохтан түһэн хаалбыт. Ол иккилэр сайдан бара турбуттар кини буолан онно хаалан хаалбыт. Дьиэтинэ Ол ойон бойду ол хаалан хаалбыт аа дьиэтин амматын хаалан хаалбыт олото түгэни мүччү куоттаран испит. Мгм. Түгэни куоттарбыт. Мм. Мгм. Ол иһин оттон биһи эмиэттэн э, быыттан э, быыт ыыппат. Мгм. Дьиэ быыт ыыппат, ону оттон эмиэ хайдах эрэ арыычча э, өйдүөххэ наада. өйдүөххэ наада эбит эбит вот махтанабын өссө тугум итирдээххин баар кимэбит тугумут эритаарай аха кимиэхимит ыйытыылаах да аграфияҕа биэри аграфия эппитин курдук билигин бэйэтэ опыттаах амбассадор кимиэхэ баҕар көмөлөһөр кыахтаах Кини баҕарар продвигайдер кыахтаах. Билигин бу холобура биһиги бу эти эбээтэппитин курдук тугу да сатаабат дьоннор кэлэн бараммыт, бу академияҕа кэлэммит үөрэнэммит, бу соцсетинэн үлэлииргэ үөрэннибит, роликтары иһин барытын оҥорорго үөрэннибит. Бу маннык бэлэм, бэлэм, бэлэм партнердар баалларына туттан-хаптан бу хаҥа киирээччилэр холобура маннык туох партнердарга тахсаҥҥыт, туох бэлэттэрэҥҥит, үөрэттэрэҥҥит, түгэни эмиэ түлэтэ туоһухпутун наада дии этиэххэ наада ол туох волонтердуутараммын Рустам Залихову көрсө түспүтүм дии хаартыска түспүтүм мин кинини буллана соцсети көрө сылдьаммын Залихову көрөн баран кэпсээбитэ дии ыалдьыт академия ыалдьыт быһыытынан кэлэ сылдьан кнопочный телефоннаах этим диир уонна тугу да сатаабат этим Оны мгм. буллана диэн Людмила Леденева кини менеджера кинилэр эмиэ марафоҥҥа киирэннэр үөрэнэн билигин соцсети олох баһылаата диир Руслан Залихов. Эчи куолаһа Мгм. үчүгэйэ миигин кини куолаһа даҕаны тардыбыта холкута үчүгэйэ. Билигин Мгм. бриллиантовый кэргэнинээн Гулжанны наһаа үчүгэйдэр дии. Мгм. Мгм. Холобур туох батай ити Гулжан этэр дии пенсияҕа тахсыан балтараа хонук хаалбытын кэннэ доруобуйабынан э, тохтообутум үлэһиттэн диир. Онно бу продукцияны сиэн барыммын билигин үчүгэй буолан, кини бу э, кэргэнин кытта билигин э, бу проект үлэлиир. Куһаҕана хоп пенсияны ылаллар бэйэлэрэ билигин ханна. Онно Сергей Михан тыылаахта. Мин вопрос беребин дуу үтүө кэһэнэ. Аха. Кэһэнэ. Тияр. Университет болла. Аһаа, уонна буоллаҕына мааҕын Агафья эппитин дии туох диэн мм дьиэҕэ сүүрбэттэ сүүрбэччэ аһылыгы дьиэҕэ олорбут киһи олох кыараан хаалбытым диэн тугум барыта кыараабыта диэн билигин хайдаҕый диэххэ академия кэлэн Блин, академия кэлин бараммын аан дойдуну барытын көрө олоробун дьэ. Аан дойдуну барытын көрө олоробун. Самараҕа тиийэн баран э, көрдөхпүнэ, ой бу көр бу кииник манна көрбүтүм, ити киини онно көрбүтүм. Наһаа да киэҥ буолар эбит. Э, киһи обзора кэҥиир. Сразу обзорун кэҥиир эбиэт бу интернет туохха киирдэ. Ыырын кэҥиир диye. Ыырын кэҥиир. Ыыра кэҥиир. Самараҕа тиийдэҕим эти дьэ, ыырым кэҥэ. Мгм. Өссө да кэҥээтэрбэт буолуо этэ. Наһаа үчүгэй буолуо этэ. Мгм. Аа, туохтар э, э, кэ- кэл- кэлэн истиннэр бэйэбэр эмиэ баҕарабын баҕарыахха баҕардахха киһи Мгм. саха санаата эмиэ барар эбит Э, истэр Мгм. эбит куйаар Мгм. оннук ырын кэҥиир эбит манна Дьону билэриҥ элбиир эбит. Кубу казахтары тиэтиэм. Бу бу киинимин билэбин, ити киинимин билэбин диир. Матта дии. Тиийэн көрдөкөрөн бараммын. Бастакабын кэлбит тиийбит буоламмын дьэ мин омуннах пайты көрдөкөр буоламмын бу киини билэбин, ити киини билэбин диир курдук. Барты билэр чугас дьонун курдуктар да? Аха, биир семья курдук. Барты билэр дьонун курдук онно ыйыттаххына эн үчүгэй баата кэппиттииллэр. Үчүгэй баатык туттуллар, кэппииллэр. чэй баайд киһи манна э, кимнин даҕаны маннык тохтоспоккун барыта биир семья курдук э, көрдөстөххүнэ сразу кэпсииллэр ким даҕаны нет нет ин диэн туора хайаабат бары сразу чэй баатык кэпсээтинэн киирэн бараллар Бары биир ваннааҕа биир тыыҥҥа сылдьаллар диэ. Бары бары биир интэриэстээх, биир санаалаах дьоннор. Бары дьон доруобуйата тупсарыан туһугар кэлбит дьоннор. Онтон Алматыга бараҕын дуу дьэ? Ананыскыга. Баҕа санаам барыахпыт хаһан эбит. Вселеннайга ыытабын диэни. Ыытабын. Итэбит. Мгм. Мгм. Сөп. Наһачыттыбыт. А, м, Агафья, махтаныаххайыҥ, эпитэргэ өссө кимиэхэм тыйытыы баар дуу? Туох буоллаҕыныттан Туох Агафьяҕа буоллаҕын? өссө биирдэ махтанабын. Туох эфиргэ киирэҥҥин бэйэҥ бу санааҕын, результаккын уонна сөбөөс бөлөри биэрбиккэр. Һэт. Инньэ диэн турамын буоллаҕыныттан туох а, түмүктүөм иннинэ туох биллэриибин этэн кэбиһиим. Туоха бу субуотаҕа субуотаҕа туоха Үөһээ Бүлүүгэ туоха биһиги лидербит Туйаара Жиркова менеджербыт туоха турне диэххэ сөп Үөһээ Бүлүүнэн кэлэн үлэлээн бараары сылдьар ол онно буоллаҕына холобура Үөһээ Бүлүүлэр истэр буоллаххытына Манна баар буоллаххытына, кэлиҥ, сылдьыҥ, туоха үөрэниҥ, элбэҕи ылыаххыт мантан, элбэҕи үөрэниэххит уонна холобура, баҕар, мунаахсыйа сылдьар буоллаххытына, туоха санааҕыт да сааһыланыа, тоҕо диэтэргит буоллун, бу биһиги бырайыакпыт буоллаҕына, туох да диэбит диэбэтэх иһин туоха элбэҕи биэрэр уонна чахчы туоха легальнай, уонна туоха продукциялара буоланна туохха да тэҥнэммэт, туох проект, туоха настоящего и будущего диэн уонна буоллаҕына туох тысячелетие диэн биһи проекпыт буоллаҕына уонна первый в мире буолан эрэр буолла даҕаны билигин туох бастакы нөмэрдээх иннинэн буоллаҕына сахалар оттон бар туох тутуһан Бу мантан туох маппакка диэххэ, бары биир киһи курдук тутуһан бу бырайыакка киирэн, олохпутун тупсарыахха, турукпутун тупсарыахха уонна бу туох өрөспүүбүлүкэбит киин эрэ иһигэр буолбакка, маннык туох муннук диэххэ ыраах улуустарга эмиэ бу бырайыак үчүгэйдик үлэлиэн баҕарыахха. Ол Ол ону баҕаран туран, оттон барыгытын бу буотаҕа үс чаастан лиссиэн-тэринээккэ Михаил Андреевич Алексеев аатынан өрөспүүбүлүкэтээҕи лиссиэн-тэринээккэ барыгытын күүтэбит. Бу манна буоллаҕына туох Дьокуускай куораттан туох үс буолан кэлиэхтэрэ. Мгм. Уонна оттон бу Үөһээ Бүлүүттэн икки эмиэ бу туох а, амбассадордар, онтон биирдэстэрэлиин уонна мин партнерум, эмиэ туох бэйэтэ туспа эмиэ лидер буолан үүнэн тахсан эрэр Елизавета Омукчанова буоламмыт биһиги тугу билэрбитин, көрөрбүтүн, баартан эһиэхэ эһиги көрөр үллэстэргэ бэлэммит диэххэ. Ити мин бэйэм ыҥырыы курдук түгэһини туһанаммын туох этиниим диэххэ. Уонна барыгытыгар ситиһиини баҕарабын. Итинник буолуҥ, доруобай буолуҥ, туох аныскы көрсүөххэ диэри дии, барыгытын кытары покалаһабын диэххэ